Sorry for the wait, Mister Flores. I am ready to take you now. Mae Grim Fandango yn glasu'r cwlt os fuo 'na un erioed. Wedi rhyddhau'n wreiddiol yn 1998 ac yn marcio diwedd oes aur y gêm antur pwynt yn clic, mae 'na fwy o sentiment yn gysylltiedig efo'r gêm yma na jyst about unrhyw un arall mewn hanes. Ond bellach efo fersiwn newydd wedi ail-wampio allan ar y PC, Mac, Linux, PS4 a'r Vita, ydy o'n rhywbeth fydd cynulleidfaoedd newydd yn ei fwynhau? Ta ddylsen nhw wedi gadael y gorffennol lonydd? Felly, y rhai sy'n newydd i hyn i gyd, be ddiawl dych chi'n sbio arno fo? Wel, roeddech chi'n chwarae rhan Manny Calavera, asiant teithio myd y meirw, byd sydd wedi ysbrydoli'n bennaf gan draddodiadau a mytholeg yr Aztec. A hefyd gan ffilmiau a nofelau noir. Pan mae Mani'n dod o hyd i lygredd yn ymestyn yr holl ffordd i berfeddion y system, mae'n cychwyn yr antur sy'n mynd â fo i waelodion y môr, i ben arall y byd, ac i bob man rhyngthyn nhw. Un peth sy gan Grim Fandango ddigon ohono fo ydi dychymyg. Yn dilyn ôl traed gemau fel Monkey Island, Full Throttle a Maniac Mansion mae 'na ddigon o wreiddioldeb yma, a llwyeidia mawr o hiwmor ym mhob un golygfa. Deud y gwir mae hwn yn un agwedd o'r gêm sy wedi mynd yn gryfach dros amser. Erbyn heddiw efo gemau un ai'n gofyn i chi fod yn Space Marine neu'n gymeriad mewn byd ffantasi, bob un yn ddyn gwyn hynci efo llocsyn a gwallt brown, mae'n braf gweld rwbath unrhyw beth gwahanol. Yn anffodus, a dwi'n casau deud hyn achos dwi'n gwybod gymaint o bobl sydd wrth i boddau efo'r gêm yma, dyna fwy neu lai yr unig beth sydd wedi gwella fo amser. Grim Fandango oedd y gêm point and click mawr cyntaf i ddefnyddio modelau 3D, a nath o hefyd arbrofi eitha dipyn efo'r systemau rheoli traddodiadol. 'Di bob un o'r syniadau 'ma ddim yn taro deuddag. Mae sgrolio drwy bob peth yn eich pocedi, er enghraifft, yn lot mwy o boen na ddylse fo fod. Ond gan bod 'na ddim gêm debyg wedi bod am ryw ddeg mlynedd wedi hyn, mae rhai yn ddigon hapus i faddau'r holl broblemau 'ma. Mae'n symboleiddio math arbennig o gêm nath ddiflannu'n llwyr am sbel. Ond bellach, efo gemau antur newydd gwych fel The Walking Dead, Game of Thrones a The Wolf Among Us yn rhoi'r byd ar dân unwaith eto, mae problemau Grim Fandango yn gliriach nac erioed. Ond dim y fersiwn greiddiol o Grim Fandango ydy hwn yn amlwg, ond Grim Fandango Remastered. Felly pa elfennau o'r gêm greiddiol sydd wedi'u gwella? Wel, mae'r gerddoriaeth i gyd wedi ail recordio gan ddefnyddio cerddorfa go iawn, yn hynod o effeithiol hefyd. Mae yna rei darnau o trac sain sy'n swnio'n syth allan o Star Wars, fel tasech chi'n ei ddisgwyl o gêm gan LucasArts. Be arall? Wel, modelau'r cymeriadau. Allwch chi newid rhwng y modelau gwreiddiol a rhai newydd, fel gwelwch chi fan hyn. Mae yna olew o gwell, fedrwch chi wrando ar sylwebaeth gan greawdwyr y gêm os hoffech chi, ac mae'r system reoli wreiddiol yn syth allan o Resident Evil ac felly'n clunci ofnadwy hefyd wedi newid. A dyna ni. Mae yna lot mwy fyswn wedi gallu gwneud fama. Sôn am y system reoli, mae o wedi gwella, ydy, ond dio dal ddim yn berffaith, o bell, bell ffordd. Byddwch yn barod i rwygo'ch gwallt allan unrhyw bryd ych chi'n neidio mewn i gerbyd, er enghraifft. Sim byd yn sgrechian hwyl nag os fatha dreifio fforclifft o gwmpas yn aneffeithiol mewn lifft. Mae hefyd braidd yn anodd cyflawni'r tasg a symlau o bryd i'w gilydd. Yn yr hen gemau fel Monkey Island oedd hi'n syml, clicio'r yr eitem dach chi eisiau ei ddefnyddio, clicio'r lle dach chi eisiau ei ddefnyddio fo, a ffwrdd â chi. Ond fan hyn, achos bod 'na gymaint 'di newid yn y system reoli, os dach chi ddim yn sefyll yn y lle iawn yn union, fyddwch chi weithiau'n cael trafferth pigo pethau i fyny neu bwyso botwm. Annifyr yn 1998, ond heddiw mae'n gwbl stupid. Ond y broblem fwya efo Grim Fandango Remastered dwi'n meddwl ydi'r posa. Dyn nhw ddim mor astrus a random a rhai mewn lot o gemau ddaeth o'i flaen o, ond os dach chi'n llwyddo gweithio'ch ffordd drwy'r gêm heb dwyllo, dach chi unai'n lwcus iawn iawn neu'n psychic. Ar un pwynt, er enghraifft, er mwyn diffodd bom, mae'n rhaid i chi gael gafael ar long mewn potel. Yn ail-lenwi fo efo dŵr budr. Bwydo'r dŵr i un cymeriad arbennig, wedyn fynd yn sâl dros y lle. Yna mae'n rhaid i chi rewi'ch hwd o efo liquid nitrogen, fyddwch chi'n digwydd ffeindio mewn cwpwrdd di-nod heb rybudd hanner ffordd ar draws y lefel. Ac yna, dach chi'n gweld lle dwi'n mynd efo hwn. Fysa system syml i roi cliwiau i chi o fewn y gêm os dych chi'n styc wedi mynd yn bell iawn iawn, dwi'n synnu bod neb 'di meddwl am wneud hyn. Felly, mae 'na dair ffordd o chwarae Grim Fandango Remastered i fi weld. Os dych chi 'di chwarae fo o'r blaen, nôl yn y dydd, fedrwch chi bymblo drwyddo fo yn trio cofio'r atebion i'r posa ac yn mynd yn flin achos 'di o ddim mor dda â'r gêm dych chi'n gofio. Neu allwch chi chwarae fo'n ddall, am y tro cyntaf, a rhoi gorau'r peth chwarter ffordd i mewn, mae'n debyg, yn diawlu o'r ffaith bod hen gemau mor wirion o anodd. A'r ffordd ola' o chwarae, a'r ffordd ora', o bosib, y ffordd nes i, mynd drwy'r peth efo'r holl atebion o'ch blaen chi, a trin y gêm bron fel ei fod o'n ffilm noir, chwe awr o hyd. Dyw e ddim yn eidial, ond mae'n rhoi cyfle i chi werthfawrogi'r deialog a'r stori, heb orfod poeni am wendidau'r gêm. Ac mae yna lot fawr i'w fwynhau am y ddau beth yna, er bod ychydig o'r deialog erbyn hyn i'w weld yn trio dipyn bach gormod i fod yn wacky. Erbyn hyn mae'r ysgrifennu mewn rhei gemau wedi gwella lot, ond yn 1998 doedd 'na ddim byd gwell na hwn. Mae'n gredyd i'r gêm, deu gwir, y gallwch chi ddal fwynhau'r agwedd yma o'r profiad wrth jyst fynd drwy'r mosiwns. Ond ydy hwnna'n ddigon? Wel, na, sori. Dim yn fy marn i, beth bynnag. Fel antidote i'r Call of Duties a'r Assassin's Creeds di-ddiwedd, mae'n gweithio'n reit neis. Ond fel cyfanwaith, dwi jyst ddim yn teimlo bod Grim Fandango yn dal efo'i gilydd, bellach. Yn lle ail wneud hwn, ella bysa ail gêm yn y gyfres 'di bod yn syniad gwell, yn cymryd mantais o'r ffyrdd mae'r genre antur wedi esblygu dros y blynyddoedd. Ac ella y bydd hwnna'n digwydd, yn y man. Ond am y tro, dwi'n meddwl bod hi'n amser rhoi heddwch i Lwch, grym fan Mango.